Enes diýen melek ukyny kesýärmi? Ay kesse kesi biler ho. Bilýäňä enerjin içinde nämeler bar. Salamat etsen. Aýtdyňam uklap galýaň.
Ey ukla bersene WhatsApp aýla baý dur nomeryň çalyşmadyk bolma. Ýok, şuna şuna aýdaýt. Melege meşsin.
Way Myrat way Myrat sen Myrat.
Sen ner ýurdun. Sen nara sen. Medek ýokaryk çykyp bolýamy diýä. Atajan ýokarda ýer ýok atajan. Üstü başam ýokmaý diýen soň.
Bereýin o ýerim ýaman Şu wagt gülüşesi gelýänem bar-aý.
Ýok, neme. Ýo, men-ä çekip aldyňyz-a.
Men-ä ýatyrdym-da gep diňläp muny. Ýok, bolýa gep diňläp. Haja, men çykaýynmy-ýa?
Ýarym beraýyn. Ýok, ýok, ýok.
Ýok, men gitjek-ä. Goş gaýtmajak bolsa. Sagamanyja ýatyp turuň, abla, sagaman ýatyp dur. Aý, bir bysymylla-haw, Jeren.
Dur-a, Aly. Jeren Byssymylla diýen dura bir ukymyzdan açylala. O uklap ýörüň sen.
Ýatan ýerinden nara. Gördüňä ýag teri çykdy.
Salowmaleýkim jemagat hemmejaňyzy.
Bolýa bolýa.
Salam salam.
Salam Atajan Dünýä üstün bolsun. geleniňiz, öý içerligiňiz, balajyklaryňyz, iş-güýçleriňiz, aýratyn Boldy, Mukamlar boldy.
köşgüne aýratyn salam.
Ony.
Gaýys köşk ýa. Aleykumessalam.
Haý haýsy köşküdigini her köşküň eýesi bilýändir ony. Ony.
Aa.
Söz eýesini taparmy ýa? Hawa, Mukamlar köşki. Hede et.
Aý dogry gün dogry öz wagty bilen öz wagty gelende süýşer almalar. Azajyk durmuşda darykma kalbym holugyna herme zat ýerbe-ýer bor diýmek bilen özüniň oglanlyk ýyllarynda, ýigitlik ýyllarynda gaňňaly oýunda Tejen topragynda şahyr aga öz söýgini ýitiren toprakda öz söýgini wasp edýär. Galyberse döwürdeş şahyrlarynyň arasynda. Imperator hem-de Hezreti Ady diýen eýe bolan Hezreti Kerim Gurbannepes Gökdepe topragynda dünýä inýär-de, şahyry ykbal ýoly Tejene alyp gelýär. Şahyryň ýazan setirleriniň biri uruş ýyllaryna, ýowuz ýyllaryna gabat gelýär. Bu setirler haýsy setirler? Ýaşlyk dramasy. Muny bilmeýän mahluklar şeýle az, bilýän adamlar bolsa şeýle az. Keýpimiziň kök wagty, Kyrk sekizlik gök çaýyň nepes berýän wagty, Ýaşlyk dramasyna öýkünme edip ajaýyp bir setirler ýüregimizden syzdy. Ýaşlyk ýyllarymyz uzakda galdy. Geçdi meň ömrümiň bahar-ýaz wagty. Gam çekip geçmişim ýatlaýan käwagt Aýdymdan sazdan keýpim saz boldy. Seň bile tanyşdyk gaty ir zaman Ýaňy aýak biten läle gyz wagtyň Men nirede bolsam gelerdiň hökman Öýňüzde geçirdiň gaty az wagtyň Oýnaýan ýerimiz Mukamlar köşgüniň çeti Men oglanjykdym ol bolsa gyzjagaz Wiý, menje bolardy gyzjagazyň saçy uly gyzyň saçy ýaly saçly gyz bagtyň. Özüň oýnamana gelerdiň bize. Käte men baraýsam kowardyň size. Köçede kowuşsak galardyň yza, çünki seň jüýjejik meň horaz bagtym. Näz edip, näz edip ýylgyryp janym ýakardyň. Tutjak diýip menem bökerdim. Gapdalla pel-pelläp ganat kakardym. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Her gije duşmak bolupdyk ady. Sen ýa gelejek diýip bererdiň wada. Söýgi-mähriň bilen ýakardyň ody. Howaň sowuk wagty, daňyň sas wagty. Boýnumdan geçirdi-de kyz ak bilek. Sorardym lebiňden erärdi ýürek. Men diýerdim, Atam jan, saklanmak gerek. Uzak hezil bermez ýüz beýt wagty. Dostlar, men muny siz üçin ýazdym. Ibermän, okaman ýaýdanyp gezdim. Gazete çap etjek, töleseň mukamlar köşki muzdun. Meniň ýigit wagtym şojagaz gelniň gyz wagty. Mukamlar köşki Melekjan. Hormatyňa sag bol. Seň hormatyň üçin geldik. Sag bol Allajan. Ýüregiňde näme arzuw beslän bolsaň arzuwyňy et doganjygym. Hadi görüşeris. Ertirki dogjak gün size Allajan bagyt getirsin. Ömürjüň bolsun Atajan.
Goşgy diýen zady özüň ýazyp özüň aýtmaly. Özüň ýazyp özüň aýtmaly. Hany görşet Melekjan doganjygym. Hormatyň beýikdir. Bu student döwrümüz hem saňa hormat doýýardyk. Häzir hem saňa hormat doýýar. Sag bol Atajan, ömrüň bolsun. Oňa seret. Maňa diýdi, ollum ha ony.
Yok la eyledi.
Maňa diýiň. Başga kim aýdýar bärde goşgy?
Yok. Melek Genjan gowy görýän aýdyp bereýin men.
Melek Genjan diýýap sesiňizi Melek Genjan gowy görýän öşküt Myratjan. Yo wampir senem goşgy okaýaňmy? Mesele ýok bratjan. Özüň düzüp okamaly diýip gitdi o bize diýdimka ýa senem özüň düzýäňmi? Diňe men bar öýdýän bar. Yo yo men iliňkini okaýan a. Bütin oba Ýa, garaşyp dur.
Ýene bir Ýola zat bar-da bakýar. Gurmut, Aha. sözüňi kesdim-de owal Atajan aga, men diňleýän bolsam, indi bar-a, o taýda daň bilen horaz ýygran ýaly edip pemekşem okabilýäňmi? Düzmek bar, okamak bar. Dikdir diýibem bir zat bar-da. Hiç kim ýalňyş aňlamasyn. Sesiňe saglyk. Ýene-de gowy okadyň agam. Aýdyber agam diňleýän seni. Ýok maňa diýen bolsa men-ä ýüzümi alamok binamys. Ýok neme-de.
Bütin oba garaşyp dur. Ýola bakýa hemmeler. Atasy pyşyrdaýa, Geler, geler, geler. Gelnejesi pyşyrdaýa, Gelermikä kim biler. Atasy göwünlik berýä, Geler lybas hökman geler. Gök toragynyň saýasynda ýüzläp adam dymyp dur, çekidel ak haltadan turşy-damja damyp dur. Ýygnanyşdy babadaşlar, içginler hem daşgynlar, ne signal bar, ne şowhun, dymyşyp dur maşynlar. Geldi dürli maşynlar, gyzyl, sary, ýaşyl, ak, Indi garaşylmaýanlar garaşylýan gelenok. Göýä pikir hem etmän, bu gürrüňler babatda Akguş kimin irkilip, ene ýatyr tabytda, göterilerine garaşyp dur. Köpi gören agaç at, ene ýatyr üstünde, uzyn boýly agaç it. Şol enäniň ogluna garaşyp dur hemmeler. Geldi tanyş, nätanyş Geldi şondan öň geler. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Ýa iki eli hem ullakan stuldadyr. Tüweleme, uly adam bolup gitdi indi ol. Ýaňy bolsa has ullakan bir stula mündi ol. Sypaýmasyn birdan diýip, oturandyr ýapyşyp. owadanja gelinler çaý çekýändir çapyşyp, üýtgeşikdir öňündäki kişmiş, kemput, şokolad ýa gök çaýyň humaryna ýazýandyr ol doklad. Ýok, ýok, özi doklad ýazmaz, ýazýandyr başgalar. Ýaranjaňlar her sözünde ellerini çarpyşarlar, ol bolsa özi ýazan dek gülümsirär ýygyrlar, ýazanlar onuň deregine. utanjrar, ýygyrlar. Ýigrimi ýyl mundan öň gutarypdy bir uzy, ony oňa gutardan, tabytdaky ezidi. Güýzde pagta ýygyrdy, gyşda körek çöplärdi, Oglum ullakan okuwda, diýip, buýsanç bilen gürlärdi. Howdan urdy. Gazy gazdy. Laýa batyp dyzyndan, Ýygy nanjan lükgeläp, Uradardy yzyndan. Ogly üçin ak mükgellen, Bir haltajyk tikindi, Üçlügini, manadyny, Şaýysyny, köpügini, Artdyranja puljagazyn, Atdy şonuň içine, Şeýle-şeýle kyrk ýaşynda. Ak çykyp saçyna. Ogly okuwyn gutardy. Ene dertläp ýykyldy. Ol şonda sypap otyrdy. Bir gözeliň çokunyny. Dakýardy enäň pulundan. Her barmagyna bir ýüzük. Gulagyna teňe çil, bizeline bizelik. Söýüşdi, gujaklaşdy. Paýtagtdan jaý tutundy. Enesinden utanmady. Ene ondan utandy. Ene käte paýtagta gezmäne gelen wagty gelni diýdi, Ýok etsene, bu porsuk gara bagty. Ogly diýdi, Ýakymsyz ysyň bar-la, jan eje, bu eýýamda myhman arassa bolmaz eje. Ene diýdi, Wah! Jan ogul, her niçe porsasak-da, ulalansyň, ýetişensiň şu porsaja gujak-da. Soňra bolsa uzak gije ýorganynda aglardy, daň ataryn mähetden otla tarap ylgardy. Şeýle-şeýle günler ötdi, aýlar ötdi, nobatly edeni şowna boldy, durmuş ony aýnatdy. Her sözünde bir oýun, Her elinde bir desmaly, bir ýyl bäri saklap otyr, has bir uly stuly. Bu gün bolsa enesi amanadyn tabşyrdy. Gelen telegrammany stolunda ýygşyrdy. Ony aýalyndan başga görkezmedi hiç kime. Är-heleý karara geldiler. Barsak bor-la içine. Bütin obaň gözi ýolda. Garaşyp dur hemmeler. Atasy pyşyrdaýar. Geler, geler, geler, Gelne jyhy pyşyrdaýar, Gelermikä, kim biler, Enemisni gozganýar. Geler balam, geler, geler, Onýan sada gelýär diýip, Arzyndy bir ýaşuly, Göründi ýaşyl meýdandan, Wol-wolaryň ýaşuly. Geler diýdim ahbeti, Bir daýandy atasy, gara köýük ýüzüniň artyk gitdi ýagtysy. Onýan sada ýaşyl Wolwo yşak indi ýapydan, geljek adamyň deregine şofyr çykdy gapydan. Bu gün gelip biljek däl, gyssagly bir iş çykdy, Birden ataň gözlerinden iki çogum ýaş çykdy. Ýetmiş ýaşyň içinde aglamadyk ol goja gözýaşyny süpürdi-de, bir ýylgyrdy çalaja. Ol ýylgyryş ömür baky çykmaz meniň ýadymdan. Beýle aýylganç ýylgyryş görmändim men adamda. Göterdiler enäniň ak guş ýaly tabydyn, ýaz şemaly ykjadyp. Üstündäki mawudyn salladylar çukura, Ak saçly bir dünýäni içki öýüň gapysyna ertilende enäni, Iki omzun diräp, çukuryň erňegine hiç giresi gelmedi, Öz girmeli öýüne iň soňkuja pursatda-da öz ogluna garaşdy, Ýazsamam ýazdym welin, agyr düşdi bu goşgy, awtor Kerim Gurbannepesow.
Ömürjüň bolsun Ferozjym. Sesiňe saglyk.
Janyň sag bolsun agam. Ve Melek Hanım. Aa Murat. Atazan adama özün taýynla dik gitdi o
Ony görle. Gezek sende diye Murat diye Jero Dastan synlap, dub, bugdaý diýenimiz ýakyndan seretseň kepek ekeni. Bilmän adam diýip hormat goýanymyz daşy adam sypat köpek ekeni. Tanaman.